X'jagħmel negozjatur tajjeb? Negozjatur tajjeb naħseb jiena huwa wieħed li jisma' il-nies tiegħu l-ewwel ħaġa. U jagħti dak li ovvjament in-nies tiegħu jridu jipprova jresqu viċin ħafna tal-mejda tan-negozjati, jisma' l-parti l-oħra xi tgħid ikun kompromess bejn iż-żewġ naħat. Imma l-element ta' negozjati jibbażaw litteralment fuq fiduċja fiż-żewġ partijiet li jkunu qegħdin jinnegozjaw. Once li xi ħadd miż-żewġ partijiet jitlef il-fiduċja fl-ieħor, negotiations break. U esperjenzajta dil-ġimgħa stess. Dal-15 insomma nista' ngħidu fejn in-negozjati mal-dipartiment realizzajt jiena li fl-opinjoni tiegħi kienet inti kienu ma kinux sejrin bl-aħjar mod jew ħassejt jiena ħassejt illi kien hemm kif tgħidha lob bi kliem li jiena ma nittolerax minna saħalli ħadd jitnejjek bija. Għax la ħajtnejjek bija ħajtnejjek bin-nies tiegħi. U jiena n-nies tiegħi naqbeż għalihom għakkost ta' kollox ġifieri m'għandekx bla ċans li ħadd misshom ġifieri. No way. U naħseb dik li għamilna trajenti u kol għalija. Għax jafu li jenti mandik.
Zbukkatu ġellit?
Mux ġellit, le, tin tal-punt u fer. Hmm. Nħosni fer ma' nis, ma' nis, li għandek raġun ħat jihdu, li għandek raġun musa tihdu, ġiri musa noqot nlableg bil-klim, jina musa noqot nwiedek affert li musa ġentik. Stay time plain, jina jina nkun għattila minn nis. Aċċessibli l-ħin kollu, jina mobile tiegħi ma jgħafx. jiġifieri lejl u nhar, jien ċemplu li nies ma sax ma wieġibx it-telefon. Jekk jien għandi xi ħadd li forsi tilef il-ġob fil-għaxija, hija dedikazzjoni kbira u tkun hemmhekk on the line għal-ħin kollu għalihom. Ma nagħmilha bil-qalb kollha, ġifieri, sagrifikajt ħafna, ħafna sagrifikajt. Per eżempju? Naħseb li naħseb li kbar li ultimate sacrifice kienet il-familja. Il-familja ġifiri. Kont mizzowġ ġifiri u issa l-affarijiet ġifiri sfaxxaw. Miex fax. Faxxaw ħabba li inti kont għaset. Jista' jkun li kienet kien hemm element ħabba fek. Ma sax ngħid li kienet kompletament ħabba fek, imma nammen li kien hemm parti minna fejn waslet Kienet parti mir-raġuni għalfejn kien hemm parti fejn sfaxxat. Imma kien mhux faċli, ġifieri. U rrid tittammetti, u rrid nammettija jiena wkoll minn nifsi, ġifieri mhux dasek faċli. Imma dedikazzjoni hija eh, femmi, kien nkun tħalta xi ħaġa, kosta kollox, rrid nagħmilha, tgħidli familja mhux importanti, u naf li familja tiegħek hija xi ħaġa importanti sagra għalik. Hija importanti ħafna. Imma meta inti mbagħad ikollok dak il-piż kollu dak in-nies kollha warajk. Titgħod attent ħafna. U taf inti tbati wkoll. Ma, ġviri, ma, inti qed titkellem li, li bħala union, kemm għandkom membri intom?
Ma ngħidux kemm għandna membri. membership aħna ifhem illum ġurnata nieħu kellek tagħti numru Qegħdin aħna viċini 3000 ruħ. Għalfejn ma tutuhomx in-numri? Numri preċiż qatt ma tuħ.
U xin ir-raġuni għalija? Le, fem, mux hija hija kif tgħidha. L-ħaġa qasib biss inkun naf jiena numru preċiż għax in-numru dejjem tilajn. Sawa.
Jew jaf inti kemm bil-jutu fija, Fimt? Ġir n-numri preċis, ma sax nilek jina isma 290. Li l-hemm il-fat li ma tafx il-numri preċis. Il-numri preċis ma tafx għanna FM anke għafini ta' negozjati. Imma FM, realistikament, għaddin aħna, għaddin aħna 3000 ruħ, u għasibna anke għabżin jem 3000 ruħ. Dan dit isħagġa, dan dit tammela, ma taftaħna l-Union 2018, għanna bdejna b-zero members. Jiena differenti minn ma' sħabi l-oħrajn trade unionisti kbar li għandna fil-pajjiż. Semmihom inti, dik għandna Tony Zaerb u llum għandna Josef Bugeja tal-General Workers Union, Josef Vella tal-UHM, Marco Bonnici tal-MUT, Pawlu Paċ tal-MUMN, da kollha ma' nies li wirtu union. Ġiri wirtu ġenerazzjoni għal ġenerazzjoni, ġiri inti bil-bażi qiegħda hemmhekk. Istituzzjoni. Istituzzjoni iwritta. Meta tibni union miġdid, it is no min, it's not an easy task. Xinti, bina minn zero, ifisser inti zero financials, mandek xejn. L-ewwel membru 45 euros biss. U tibda tibni, ftit ftit. U tara dik il-45 euros kif għat investija. Jekux fuq ad, fuq Facebook, jekux fuq, fimx ħaġa. U inti tibda t-tella. Imma inti fl-istess ma tibda l-bibin tijak. Titkun l-istess, titkun għat t-kompeti bl-istess mod, jek mux aħjar pal-union li inti qed tikkompeti magħha. Ma tistax tiftaħ binqas għal volja l-oħra ilha mit-sena. Kważi anke jekk eh, kun ugwali. Ma tistax kun eh, ugwali. Diffiċli li jiena nkun għallim u jew nkun edukatur. U ngħid eh, diffiċli terba' il-fiduċa union li la tlet snin jieħdu kontrastata ma' Union Ilem. Mit-sena. Ma tistax inti, ma inti immaġna anki fuq sempliċi brands, brands, immaġna inti zarbun, għandek zarbun ta' tali ditta li jilbsu Michael Jordan, ha, fimtu għandek zarbun għandu kif ħareġ issa, inti t-reklama ta' zarbun tgħidlu sma, dan aħjar minn ta' Michael Jordan, kif għad, kif għad, kif għad beħħa. Hmm. Fimt? U allura b'dak l-istess mod inti trid ehm,
U inti dil-ħaġa deċidejt tagħmel ġifieri għax fil-fehma tiegħek inti tista' tmexxi union aħjar eh, mill-MUT. Mhux jiena biss. Jiena jiena parti mill-mekkaniżmu. Jiena jiena fem. Nidedika ħafna ħin f'esens għalija. Mandi diversi nies li jgħinuni, ġifieri diversi volontiera. Isma, intom għandkom 3000, ċirka 3000, edukaturi kemm għaw Malta?
Edukaturi kinti tot inti tal-istat kollox iżek għati kalkulanti għandek kważi ma 10.000 luħ. Kważi ma 10.000 luħ. Ġviri għet najdu għasfadilkom għedin ftit iktar minn nof stri. Minti, minti inti trit t-kalkula fuq tal-istat.
Imma biex intom biex intom ikolkom il-jiet li tinnegozjaw. Jifri, intom palissa qed tikkompetu għal jiet biex tinnegozjaw minn flok l-MUT jew flimkien mal-MUT. Minn flok.
Jena musen negozja mal-MUT. Għannika, nirka fejn. Mux għasib għas il-liġi ma. Mela, hemm unions oħra, hemm ftejim settorali, hemm ftejimi. Fejn, ma tistax tilħaq ftejim, speċa għedhom smena 3000 ruħ. Int għandek xaħġa iktar forsi, jew minn għazma nafx. Minix. Minix. Namlu kompromess, naqdu join forces. Ma ta' direkx minn moħħok di. Il-loba ċess ma tintrebaħx inti billi t-nini ma jkunu ċekmejt. Ah, ġifri għalik il-checkmate huwa li. Mux għalija biss, imma. Għawi, ma mija għed nitkellem ġifiri tajt li f'moħħok. Għalik il-checkmate huwa li l-UPE tieħu post l-MUT. Mux li l-UPE iġġib għall-argument jien naf daw flimkien mal-MUT jew li l-għalliema l-edukaturi kollhom din iż-żieda ta' 28%. Ara. Għalik huwa li huwa l-iktar għan importanti. L-għan importanti huwa li aħna nieħdu l-ftehim settorali u ngħidlek għalfejn. Meta inti għandek inti dan inti anki l-gvern inti ftehim settorali ġifieri intom tkunu dawk li qed negozjaw. Inti, anki l-gvern, il-gvern missi jaqbad jiddeċidi l isma għara, ħna din viċin ta' inti għajt 48% jina għajt 50. Fimta, għana għan gvernaw fl-imkien. Għalfejn għax inti għandhom żewġ ideoloġijiet differenti. Fimt, ju suppost għandhom, għajdu bekux. Spiċċaw kważi kważi ibidlu, fimt. Imma insomma, l-UP għandha filosofija differenti mill-MUT, ħafna. Ġiri, il-trade union, l-element ta' trade union li taqbeż għal-ħaddim, għemmek jiet komuni għaż-żewġ naħat. Imma mbagħad għandek filosofiji oħrajn, fimt li l-UP temmen ħafna illi taħdem mal-grassroots. Il-grassroots huma dak in-nies li qegħdin fil-klassi, ġifieri aħna nikkaverjaw aħna l-kindergarten, l-LSEs, it-teachers, l-heads of department li għandhom ukoll lessons fi klassi u tnifqu semmek, mbagħad għandna ovvjament il-lecturers tal-università jew jew tal-MCAST u ma qed kellmu fuq l-iskejjel tal-istat norma il-mainstream schools li forsi dak li jkun jassoċi. L-MUT għandha ukoll fi ħdana l-assistant heads, il-management biex niftehmu. Sawa, il-heads of schools, il-educational officers, u għandek, fim ġiri, kif tista, meta inti kollok inti konflitt bejn teacher u bejn eh, l-amministrazzjoni, kif se taqbes għal-jom it-tnejn li huma jek inti għad reprezentaħħom it-tnejn? Jina dik ma nistax, ma nix diffikulta, xina ma nirreprezentaħħomx. L-amministrazzjoni ma nirrappreżentax. Huwa dak li eh, jiddistingwina.
Dak li jiddistingwikom mhux iktar minn hekk, eżatt, għax inti ħisem l-ideoloġija, l-ideoloġija ġeneralment tkun ħafna iktar. Eh, l-ideoloġija wkoll l-ideoloġija wkoll anke l-mod ta' ħsieb bejnietna kif kif aħna nisimgħu dak li jkun. Inwasslu anke il konsultazzjoni. Beh, għandik eżempju. Unions oħrajn aħna nitkellmu ma' ħafna unions oħrajn għandi eżempju għandi union li nitkellmu aħna magħha mis-Somalja. Dan is-Somalja ġifieri mhuwiex pajjiż għal Ewropew, ma ħadha sepp anarkija fil-fatt is-Somalja, le? Ehm, ehm, ma skont l-imparti.
Skont l-imparti, ehm, ma dan inti huma tal-construction workers basikament. Ma ma tikan ftehim strutturali x'jagħmlu? Jagħmlu dokument, fimt, jiftehmu ma' żewġ partijiet, mela isma' wasalna l-aħħar draft. Qabel ma jiena noħodlok bidejk li inti l-gvern, pereżempju, jiena immur għand il-membri tiegħi b'dak id-dokument. Dan dan jiġri s-Somalja ħseb wara Malta. Malta tkun ġrat ma' kull union imma Alla jbierek l-aħħar ftehim li jiena kont se nirremetti meta rajtu. Ġiet isu dal-moment fl-istorja tal-MUT kien li l-art tradiment. Kien l-art tradiment. U għatin jiġru diversi ehm, avvenimenti li fl-opinjoni tiegħi huma tradimenti oħrajn. U l-MUT ma kif jirribatti għad il-ħaġa, fis-sens. Ma fem. X'inhi d-difiża tagħhom? difiża tagħhom jew I don't know how do they debunk what you're saying. Efhem, ħanilek ħaġa, jiena naħseb jiena they, they don't mention anything to be honest, ġiri ma mux jodi jidu għale, mux vera, mux vera, mux vera, għat ma t-kommentaw. Għazbina il-rizultat huwa fil-realtà dak li tiġri madwarna, ġiri l-lum ġurnata għandek sistema edukativa li t-krolla, għandek inti nuqqas ta' teachers, fi suppost dak il-ftejim Tant kemm kien tajjeb għala żieda fil-paga u hekk, li suppost f'għajna l-università kollha kollha dukaturi mhux qed joħorġu inti ftit li xejn.